i wakken ad nissin leḥmala-ines akken i yettwata lḥal. Daymi deg wahil-agi d agla-nneɣ imi neqqar aselmed n ssebt neɣ aɣerbaz n ssebt, ad nkemmel asqerdec ɣef awal n Daklas. Ssmana-agi-nni ad d-nwali d acu yettwaxedmen d acu.

Dɣa yenna Bilaṭus, yenna-yas, Ihi d agellid i telliḍ? Sidna Ɛisa yerra-yas, Tenniḍ-t-id si yiman-ik, d agellid i lliɣ, luleɣ-d yerna usiɣ ɣer ddunit-agi. Ad nwali, yenna dakken suref-iyi, yenna-yas, d agellid i lliɣ, luleɣ-d yerna usiɣ-d ɣer ddunit-agi. Ihi, d agellid, d agellid i telliḍ. Sidna Ɛisa yenna-yas, Tenniḍ-t-id s yiman-ik, d agellid i lliɣ. Luleɣ-d, usiɣ-d ɣer ddunit-agi akken ad d-cehdeɣ ɣef tidet. Win Iḥemmlen tidet isemḥessis i wayen i d-teqqar. Win iḥemmlen tidet isemḥas neɣ isemḥessis i wayen i d-teqqar. Ad nwali dakken Lmasiḥ d tidet d agellid i yella. Maca asmi i d-yusa, ur teɛqilen ara yimdanen dakken d agellid i yella.

Ayɣer? Axaṭer Cciṭan yettɛaraḍ i wakken ad ikellex imdanen, yettɛaraḍ i wakken ad ten-isseɣleḍ, yettɛaraḍ i wakken ad ten-iqmec allen-nsen. Ɣef ddemma n wayagi-nni, ad nwali d akken iswi n waɛdaw d akken ɣas ttwaɣelbeɣ, mi iwakken ad d-beggneɣ, imdanen dakken ala ur ttuɣalabeɣ ara. Dɣa plusieurs tactiques i yesɛa. Llan kra ur ttamnen ara akk yas-is. Ur ttamnen ara dakken yella weɛdaw, yella cciṭan. Yiwet n lḥaǧa i iḥemmel. Llan kra anda ur ẓrin ara belli ur yuminen ara s lmut n Lmasiḥ ɣef umidag.

d yiwen yessexraben tilufa, d yiwen yellan yebɣa ad yawi imdanen ɣer nnger. Netta yettwaɣlab, mi yebɣa ad d-ibeggen dakken ur yettwaɣlab ara. Et le fait que aṭas ur yuminen ara belli ur yettwaɣlab ara, d anect-nni en réalité i t-yettḥewwis cciṭan axaṭer ar nnger i ten-yettawi.

Ttwaḥeṛmen si lɛaḍima n Sidi Ṛebbi, lameɛna ṛṛeḥma, ṛṛeḥma-ines, yerra-ten d iḥeqqiyen mebla lexlaṣ s Ɛisa Lmasiḥ i ten-id-icuffeɛ. D netta i d-yefka Sidi Ṛebbi d asfel fell-aɣ i wakken s idammen-is yuzzlen ad d-yawi leɛfu n ddnubat imdanen meṛṛa ara yemmnin yis-s. Akka i d-ibeggen Sidi Ṛebbi lḥeqq-ines axaṭer, Zik-nni, asmi akken i sen-yeṣber, ur ten-iɛuqeb ara, ur iɛuqeb ara imdanen ɣef ddnubat-nsen. Ma tura, ma tura, issken-d amek i ten-yerra d iḥeqqiyen zdat-s, axaṭer yebɣa ad d-ibeggen belli netta d aḥeqqi, yerna yerra-ten d iḥeqqiyen, yerra d iḥeqqiyen widak ara yamnen s Ɛisa Lmasiḥ. Alors, la, la leçon. letnayen seggan-iyi-d dakken en fait Sidi Rebbi d aḥeqqi imi d-yusa ɣer lqaɛa deg ṣṣifa n Lmasiḥ iɛac d aḥeqqi yesɛa lderwa yezmer ad ger d iḥeqqiyen widak yumnen deg-s i d anect-agi ur fhimen ara waṭas n yimdanen Igguman ad amnen yes, yeɛni gguman ad amnen yes aṭas n yimal, d akken le fait que ad tamneḍ s win akken yellan d aḥeqqi yezmer ad k-yerr d aḥeqqi. Axaṭer d acu i yeḍran? Adem asmi i d-yeɣli kra n win i d-yusan, yeɛni kra n wemdan i d-ilulen, seddaw n Adem, igelman kuni asagini, nwert-d, nwert-d eh, ddnub-nni, nwert-d ṭṭbiɛa-nni tamednubt. Mmi, win ara yamnen s lmasiḥ yellan ṭṭbiɛa

Sidi Ṛebbi yettmeslay-d ɣef tejnant neɣ ɣef tefrant anda agdud-is amzun d yiwet n tefrant anda tafrant-nni ahat ur ttelḥaq ara lfakya itu mi Sidi Ṛebbi d win i tt-ixeddmen d win yellan ɣer tama-ines itu yesbeggan-iyi-d

d yiwen i yebɣan ad iḥader limanite, netta d aḥeqqi yebɣa ad yerr imdanen d iḥeqqiyen, mi le monde malheureusement ass-agi neẓra aql-aɣ nettwali le monde ass-agi c'est un monde de force, c'est un monde anda de mal yeqwa ddnub deg-s, yeqwa lbaṭel deg-s, anda au point que ur nerri ara Sidi Rebbi d amenzu deg tudert n Dakhla. Mais Yenna-k dakken Sidi Ṛebbi yebɣa ad iḥader imdanen n ddunit-agi, yebɣa ad icafeɛ imdanen n ddunit-agi. Malheureusement, aṭas ur nettamen ara s wanect-agi, mais kra n wayen ara yamnen s wayen yexdem Sidi Ṛebbi, ad d-isfaydi deg wayen yexdem Sidi Ṛebbi. Ssarameɣ dakken kečč a gma, kemm a weltma, ad tamneḍ s wayen yexdem Sidi Ṛebbi deg tudert-ik, deg tudert-iw, axaṭer dayen,